Fid-2017 il-PN jaqla' t-tieni damdima storika elettorali. U inti tħares lejn dal-partit tgħid, ija ta' Arnaldo u ħammur immexxi spiċċna. Tista' spjegali spiċċna l-ħsibijiet li kienu għaddejjin minn moħħ Adrian Delia bejn din it-telfa storika sal-punt li eleġġejt isma' jien ħa nikkandida ruħi? Mela. Il-proċess li qed tiddeskrivi inti jiena mela ma' dawn dak ma sarx għax ma kienx hemm choice qatt ġo moħħi jekk hux ma' dawn jew mal-oħrajn. Imma li ħa tmexxi. Jiġifieri ċ-choice kienet jien irrid f'ħajti jew minn dejjem ridt li nkun fil-politika bħala direzzjoni The Chosen Path? Le. Dejjem kienet tinteressani l-politika, dejjem ipparteċipajt b'xi mod jew ieħor minn età żgħira. L-esperjenzi tal-ħajja f'pajjiż daqshekk żgħir li kellu l-intensitajiet tiegħu tal-politika tas-seventies, eighties, eċċetera. Litteralment issawrek anke bħala persuna sakemm ma tkunx persuna li vera Titnejjek minn kollox u ma tagħti kas xejn mingħajr ma trid tkun qed tiġi format minn dak li huma ċirkostanzi politiċi. U kieku ma kienetx it-tieni telfa daqshekk kbira ma naħsibx li kienet tinteressani f'dak il-livell li litteralment you give up your life or your lifestyle, ħalli ma nkunx estrem, biex tipprova tagħmel l-impossibbli jew id-diffiċli ħafna, kelli okkażjonijiet jew kont mistieden biex nipparteċipa b'mod attiv, b'mod attiv, bħala deputat fil-politika qabel it-2013. Għalkemm kelli interess, ma tantx ħassejt il-ħtieġa jew l-obbligu għax deher li li tajjeb kien miexi il-pajjiż. Meta tgħid tajjeb mhux perfett. Tajjeb bil-ħażin, bil ma tajjeb. Fi 2013 eh, kien hemm telfa li għalkemm kienet elettoralment kbira, mhux se ngħid numerikament kienet predicted imma kulħadd kienet jistennija. Wara tan żmien, 25 years neħħi dawk l-18 months. Hekk kien storikament qisu ħajġi kronoloġikli. Illi dejjaq lili u naħseb ħafna oħrajn, għall-inqas ħafna oħrajn li kont naf jien, illi bejn it-13 u mbagħad u s-17 fejn naħseb kien hemm, u ma ngħidux b'mod politiku da, u llum iktar kuntent ngħidu li m'iniex qed immexxi il-partit jew minix il-kap tal-oppożizzjoni għax arġajt lura speċi qed qiegħed fil-private practice eċċetera u naf li dak li qed ngħid mhux għax il-ħin kollu tisma' l-echo chamber ta' partit imma arġajt mort lura fil- Eh, soċjetà in ġenerali u hekk hi s-sensazzjoni. Naħseb the unprecedented corruption illi kien hemm f'pajjiżna bejn it-13 u 17 was literally abyss. U ma ħsibtx jien u ħafna oħrajn illi ħa jirbaħ il-Partit Nazzjonalista, imma qatt ma bsart illi ħa jitlef b'iktar. Tipo, anka minkejja dak kollu. U konna nitkellmu ħbieb, klijenti tiegħi li klijenti ħbieb u fil-ċrieki li kont nifrekwenta, we have to do something. Għalfejn taħseb li ehm, xorta minkejja eh, daw id-dnubiet kollha din il-korruzzjoni kollha dan is-serq kollu xorta, fit-2017 kulħadd kien jaħseb jiġri. Ma naħsibx li, ma naħsibx li kien hemm oġġett wieħed li wassal għal dik. U għan naħseb kien għad hemm traction tu it-traction eh, it-traction tal-ewwel rebħa li baqgħet tiġi reinforced jew msaħħa għat-tieni waħda. Ma kienx hemm għada finanzjarja li kienet ħażina. Anzi, naħseb pjuttost in-nies kienu jħossu li mixin lej orizzonti. Issa jekk dik imbagħad il-qagħda finanzjarja kienet dik li Il-prezz tagħha qed inħallsuh illum u baqgħalna xi nħallsuh, dakinhar ma kinitx hekk il-viżibilità. Inti hekk taħseb, jiġifieri s-somma li tagħmel inti li dak iż-żmien il-fatt li konna qed inħossu li Malta qisha ġejja rebbija finanzjarja ġdida, Muscat kellu ħafna din il-massima li jien ħa nagħmel lil kulħadd sinjur żgħir. U speċjal kien hemm ħafna nies li emnuha konna niltaqa' ma' ħafna nies li kien hemm u kien hemm min verament sar sar sinjur sar. Ġifieri inti taħseb li b'xi mod dak iċ-ċekk qed naqtgħu illum dak il-kont. Mhux illum qed naħseb hekk. Mill-ewwel eh, taħdidiet jew jew jew speeches tiegħi pubbliċi konna ngħidlek. Ejja nippjaraw fit-tul, ma nafx tiftakarx ma a constant eh, sort of phraseology li kont nuża, il-gvern mhux qed jippjana fit-tul. Kont ngħid kontinwament illi l-għażla ta' tkabbir tal-ekonomija permezz ta' għażla ta' tkattir tal-popolazzjoni fl-iktar pajjiż

Get the drift, mhux Yes, yes, yes. Inġifieri fl-iktar pajjiż fejn qed nipprovaw inqegħdu koxxa ma' koxxa din il-popolazzjoni kollha, f'għaxar snin il-gvern b'għażla, b'għażla, not by natural migration, jew għax kulħadd bħali fettillu jibda jagħmel ħafna tfal, importa 100,000 persuna. 100,000! Clyde Caruana kien joqgħod jiftaħar jgħid, 10,000 fis-sena mhux biżejjed. Kien, dak iż-żmien kien tal-Jobs Plus. Tal-Jobs Plus, yes. Illum issa ftit xurilu ammetta rara daw l-issa għet jgħid it-sinem. Wasn't a good idea. Ma kif jista' jkun? Kif jista' jkun meta inti għandek l-ikbar problema li huwa territorju l-art li m'għandekx illi biex tikkreja l-ġid iżżid il-GDP ikollok l-istabene iktar tikkreah permezz tal-konsumiżmu billi ġġib b'alla iktar nies. Eh, Doesn't make sense. Xi problemi tara fil-żieda eh, volontarja tal-popolazzjoni, fis-sens jiena mmur lejn il-Ħamrun, jiena mmur lejn il-Marsa, jiena mmur lejn Buġibba, jiena mmur lejn San Pawl il-Baħar u nara nara li hemm problemi kbar ta' infrastruttura. Li hemmhekk biss ta' ejja semilek x'imkien ieħor. Ta' sliema. Ta' sliema ma' xatt, is-sistema kollha ta' komunikattiva taħt l-art, komunikazzjoni ta' dranaġġ, servizzi, eċċetera, li jekk inti kellek frant sħiħ kemm ittik għajnejk, sewwa magħmula għal djar b'żewġ sulari u issa fuq kull dar ta' żewġ sulari hemm xi sittax, tmintax 24 flat. Dik problema li. Men fejn ħaddi. Ila ġejja. Jekk il-kartina. Ma tantx nara daqshekk marbuta mal-immigrazzjoni ta' maż-żieda tal-popolazzjoni. Ija. Mhux immigrazzjoni, żieda tal-popolazzjoni. Eh, ma n-nies li qed nimpurtaw mhux qed imorru joqogħdu ta' road. Le, le, le, le, le. Jiena iktar li tinkwitani il-problemi. Tagħmel żewġ, ma kontx qed nirreferi għal dik il-problema, dik hija problema oħra. Hmm. Hemm il-problema numerika tal-kwantità tan-nies u x'qegħdin iż-Żejtun, Marsaxlokk, Buġibba, il-Ħamrun. Hekk ġifieri inti fuq livell iktar elementali qed tgħid li l-infrastruttura. Mhux hekk, il-mudell ekonomiku. Mela. Mortx imkien ieħor b'moħħi jiena. Jekk aħna kellna 450,000 ruħ, illum għandna 550,000 ruħ, sewwa, 100,000. Bnejna skejjel għal 100,000 popolazzjoni iktar. Fejn hu? Mhux se ngħidlek għalissa x'għedt li ħa ssaqsini wara. Bnejniex sptarijiet għal mitt elf iktar? Dik issa mbagħad nitkellmu. Ma l-infrastruttura bażika s-servizzi l-ilma d-dawl id-drenaġġ ma bnejnihomx għal tant nies iktar. Pereżempju, minn barra dawk trid iżżid ukoll inti l-mudell ekonomiku li kellu x'jaqsam ma' dak li huwa t-turiżmu. Mela aħna kellna l-ewwel it-target ta' miljun. Miljun ilħaqnieh. U nofs, tnejn, tlieta iktar turisti imma ta' kwalità inferjuri. Mela jekk inti tagħmel somma matematika sempliċi, x'tippreferi? Ikollok tliet miljun turist, ħantik in-numri sempliċi ħalli jifhimna kulħadd sewwa, u jħallilek ten ewro kull wieħed, mela tletin miljun fis-sena. Jew ikollok miljun Illi jħallilek mija fis-sena. Mitt miljun! Għamillek impatt fuq l-infrastruttura inqas, ħammeġ inqas, ikkonsma inqas, imma il-value added, il-valur miżjud ta' dak li ħalla warajh, wara l-miġja jew il-btala tiegħu l-vista f'Malta, kienet tliet darbiet iktar. Għalfejn taħseb li għażilna li mmorru għal, mela, badna pjuttost. bżewġ itruf. Eh, ma tinteressani. Ħanalqu l-ewwel argument. Alright, ma u bad nixtieq nistaqsik. mażul tal-labor illi nżidu l-attività ekonomika mhm. billi nżidu l-popolazzjoni. Ma taħdimx. Mela, tlaqna?